Sai mose ngatisanganei muchirongwa kana kuti yatingati program apo toda kuti tidzidze pamusoro pechinhu chinonzi meditation chaitoriwo neangle yes i understand it from the bible semanyorerwa inenge ichiitwa nematsanangurwa inenge ichiitwa nekuti toda kuti tibva tazoona kuti inotibatsira here that meditation Uye chimbori chii chinenge chinzi meditation eh, even muchishona so pakuongorora kumagwaro anotaura iye kuti kurangarira kwemwoyo kana achitaura about meditation ukaverenga bible reshona kazhinji ndozvanenge achitaura kuti kurangarira kwemwoyo kana kuti tingati kufunga kwemwoyo kufunga kana kurangarira kwomwoyo so tisati ndaenda mberi nekutsanangura zvakawanda ndoda kuti timboona pazvakambonyorwa nezvazvo zvemeditation so tichienda kuna pisalms kana kuti mapisarema 19 pa 14 mashoko omuromo wangu nokurangarira kwomwoyo wangu ngazvifadze pamberi penyu imi jehovha dombo rangu nemudzikinuri wangu rechirungu roti may the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing in your sight o oh lord my rock and my redeemer so e, tiri kuona kutoti pabva patoburitswa zvanga ndichimboedza kutsanangura kuti rechirungu rati meditation of my heart rechishona riri kutaura iro kuti kufunga kwomwoyo but ari kungotaura iye sadavid kuti ngakuve kunofadza chii mwari saka ndichatoda kunatsonzwisisa ndechekuti kana kuri kufunga kwemwoyo orit chekutanga rega ndipe this example tinodzidziswa isusu eh, angawo masvomo musi waunofanira musi wokuenda unonyora exam unofanira kuti urangarire masvomo iyayo but pandoda kuti uone kusiyana kwazvinoita kufunga uku nokufunga kwaunenge uchiita kwewakunonyora wakuaplya zvawakadzidziswa maringe nezvemasvomo dzakakuvhara unotanga kurova musoro kureva kuti this kurangarira kana kuti kufunga in your brain ndomazvaenda so zvino meditation iri kunzi kufunga kwemwoyo kureva kuti kufunga ukuku kuri kuita emanate from the heart kuri kubva mumwoyo memunhu so mubvunzo wangu ndowokuti mwoyo mako mumbori nei bcause kuti ukwanise kumeditata zvakanaka kana kuti zvinofadza mwari sezvekutaurwa namapisarema pano mwoyo mako munofanira kunge muine zvacho zvakanaka that includes the word of god Ngamuve mune shoko raMwari, ngamuve mune uchenjeri mumoyo mako so that you can meditate zvinhu zviri right. So zvakutotiratidza kuti kana mumoyo mangu muine ruvengo, do you think I can meditate to do something which is good to someone wandakavenga? No. Andirangarire like, like that. Kana mutongori neruvengo kureva kuti zvandichameditata nezvandichange ndichifungisisa pamusoro pazvo zvine chekuita nekuuraya that person because ndakamuvenga so i can't meditate something which is pleasing pamberi pamwari so chiri mumwoyo mangu ndochinodetermina the type of meditation yandichaburitsa kuti inofadza mwari here kana kuti haifadzi mwari Alright, ndoda kungoti tingotsigira nhau iyoyo ndichatora mapisarema zvekare eh, 119 verse 148 my eyes stay open through the watches of the night that may that i may meditate on your promises that i may meditate on your promises apa zviri kutotiratidza kuti this meditation yaari kuda kuita iri on or iri based pamapromises of the lord kureva kuti anoti waaziva so meditation basically ine chekuita nekuti zvinhu izvozvo zvitoripo you know it so my question ndeyekuti ko if mwoyo mako musina what are you going to meditate about

vangori vatendi nje they don't want this word they don't know this word so what do you think chavanomeditita chii mwoyo mavo munobuda mufungo upi kana vasina shoko iro mubvunzo right so ndichaenda futi kuti tinzwisise about meditation toenda to the book of joshua 1 pa 8 bhuku iyi yomurayiro haifaniri kubva pamuromo wako 1 asi unofanira kuirangarira masikati neusiku kureva kuti nguva dzose anofanira kunge achirangarira kuti uchenjere kuita zvose zvakanyorwamo nokuti nokudaro uchazviwanira mufaro panzira yako nokubata

ari kutaurwa kunzi mashoko aya asabve pamuromo wake anofanira kuarangarira even nemumwoyo mani make masikati neusiku kureva kuti mashoko ethe law aitoaziva ndopana point yekutanga kureva kuti so you meditate on something you know kana kuti zvirimo zvapinda mauri then you can meditate on it zvozondibatsirei zviri kunzi iye kana achinge ameditate rega tiitorerei kuna joshua ikoko uchenjere kuita zvose zvakanyorwamo so paunenge uchimeditata zvinokubatsira kuti ukwanise kuita zvinhu zviri kubuda in your heart kureva kuti unokwanisa kubudirira if you want to do something kureva kuti meditation iri very important kwauri so that unokwanisa kuva nesimba rekuzviita because uyo ari kunzi akazviita izvozvo nokudaro uchazviwanira mufaro panzira yako nokubata nokuchenjera kuda kuti pandiwane maresults ari kubuda prosperous prosperous and successful so ndo zvinhu zvokwanisa kubuda pameditation kureva kuti if you do meditation in the right way you can be successful you can be you can be so chandira kubva ndabva ndawedzera ipapo pane inonzi meditation and imagine, imagination we can combine the two Because chinozoitika ndechekuti pa imagination I can imagine things. Basically tati meditation ine chekuita nezvinhu zvatoitwa installed maybe in your heart. But imagination hainei nechekuti zvaiswa. You can imagine even things zvausati waisa in your heart, even zvinhu zvausati waona but you can visualize in your mind. So basically imagination inokudirector to the creation. but wa imagina chinhu kureva kuti waane information wa visualize zvinhu kureva kuti zvaamo mauri so you can meditate on those things again if you meditate now this is where you can panel bit you can subtract or add some things on chinhu chawa imagina like uda kuvaka imba you can imagine that house yauda kuvaka wotoona kuti inenge yakakura yakadai then you can decide on the material imba yaisati yavapo but zviri kuitika in your mind through